machiegni jawinjana e kinde machalo koda maendi ma tobi jakome nyathi kimirwa kendo kawuononi akawo thuolo manyangafu mondo achopi go tramogi kaendi mondo atudra kod okinja makambo kotenore kod weche moko ma bende osekelo ng'ikruok mathoth ahinya kendo kaendi achiel kachiel an kod okinja kaendi Eh, arwaki maber eh, wuod komenya aneno kimoli e got ka to ang'e ni kawuono wang'i otar iwuoro ni to oganda makwargi gidwaro ang'o ka ayudo ka kawuono got ramogi ka ochicha nikech aneno jolemo to aneno bende ji ji mopogore opogore ma kong'e to weche mage ma kawuono ng'anyo ne nitie maduong' e piny luo Awinjo. ng'eni ni kineno gi tiwe ma- mago juogi mege luo Ero. koro ng'eni juogi mag piny ramoga jwang' noseng'e ni redio nam lulweka chieng' tich ariyo Ero. ema giyude weche mege chike koro giwacho ni ha nitie chike moko ma nyaka wabi wabi kae mondo wakel ywakwa ma kawuono ywak maduong' mineno koganda opong'o kani en wach ma catering okinja awinje matek nikech wach catering ni ok oyot odwaro ywa wich motegno mondo iwinj tiende gima en e oting'o yawa mathoth ma jomobiro ka Eh. ing'eni kaka ing'ama nigi juogi Mm. wakwong kod jopolo nikech ing'eni catering ka bende jo- sama jo catering nitie en liel Mm. to liel ing'eni oting'o migepe mopogore opogore awinji oting'o jo catering Mm. oting'o joywak Mhm. guogi bedo ng'ineno kan kacha Mhm. weg liel be nika mm. jokristu ing'e ni wan waluonge ni jokristu jokretos e, to un kuok piny kanyo to kuluongo ni jokristo jokunyo bende obiro ka mm. ae to wan kod jodong lep magi joman kod wach kaka wuono e, gin gi wach kaka wuono to koro jodongo ka kineno gi kacha awinjo aneno gi githoth kabisa to koro wawuoyo wi jodongo mani mesa mbele aneno gi madwa winjo bura mm.
ma jaduong' ma koro ineno ka kandho romo maberno Ero. mogut jopolo omako wiyeno Ero. mane iluongo ni bishop ligawa Awinji. mar cca winam diocese aneno bathe kachande bende jaduong' bishop kosi wuod magwar bende obok nasemi kodongo koch wacho ni kamiel weche ma kataringe obe nyaka onyum in ah to nyaka obedie ng'eni gibe katarin ng'eno riwo ji te ero Eh, koro aneno ka ibet ijuogi maki ineno gi aneno gi Ah, kineno ku simba ben kacha kik- kik kik giluor ing'e ni nyaka nyis ni kwara mogi got ka kata kawuono ing'eno to ochek ywag ahinya nikech ng'er sirikal nitie sirikal ni ka koro simba ni kacha ma ng'ama ineno ka nigi simba wo modongono Aha. mani iluongo ni chief james obalo jwang Aha. ma south east alego en ing'eno ochung' ne sirikal obo odwa winjo wechegi okinja be kane abiro kae ni kadonjo ka mm. tapo mana kaneno ex chief agonda wolta mano jaduong' ma komenya kocha wacha na ah, kama wuod komenya ah, donje ka nyaka gibedi en keche liel iwinjo ga kiwacho nara koro miye ruodhi bo wuo wuo eh ko nyaka gibedi gini wacho ni kama jakomenya nitie ni obende kawuono dhi winjo kes mag eh, catering eh, eh. to moro bo muomo ka to mato koro ing'e ni jokaneya ing'e ni jogi giwinjo ga winja juogi mm. to ok ing'e ni juogi ni en mar okeka kan kanyango ka koro jaduong' moro bowuok kanyo ka nene to en nera ing'e ni to koro duong' ero en ta buwuoyo kata ka dodong' ka one kaka irwako got en jaduong' onyango ngito Ero. mano wuod kakan randago Mhm. be jaduong' malich ahinya i randago kanyo jogweng' ong'eyi ei kom kacha aneno kachande jaduong' agutu west uyoma mani wuod uyoma chuodho ng'e koro nyakwara moga jwang' Mhm. gimoro nitie miluongo ni katari ero kawuono waloso chike ma ok dhi kare Mhm. ka liel otimre awinji jo katari osechiwo ywakgi mm. igeni ni sama ibiro ibiro to yudo ka gisekelo ywakgi te koro jo kataringi gisega bet kichayogi mm. to gibe giywake na a tich to atiyo atiya to jonuoruok jonuoruok ema ema thoth jaduong' akecho gombo e, e. mochung' ni jo kataringa no kawacho ni ayie kanyo Ah, nyakwar kisodhi an ka kae koro wach ma jokataring awinji jokataring kwayo Ah. gi kaka gikelo ywakgi Mm. ni chiemo to gipogoga ero ting'e ni joma dhiga lielgi nitie jomoko ma bag mineno tingani nitiega lewni awinji miloko kowuok kata wacho ni ng'en kacha ni wendo moluor ma kachopo to lepagi otimo buru koth be nyalo oyago koth ti ng'eny koro lepagi kachopo kucha taloko kara lepgigi jokate ng'en ong'egi wacho ni kobiro chiemogo maka Mhm. ae kendo dok oloko koro koduogo koro kendo en kata mana gi kandho Ero. koro jokata akwayo Mm. ma wach ni nyikwara mogi nyaka ng'e kawuok iwi got ka Mm. nigi bende mondo koro ji ochiemo maonge ng'ama ywak Mm. olos gini kaka mar jo IEBC Awinji. marangi moni tie mindhini pat wang'i kama o- jahindi ineno ga namba ma mani jahindi Ero. Dot moro ma, ma luongo ni mar abonyo. Eh, kosetokni to indhine wiye ka Ero. koro kichak iduogo tiwacho ni ah a in ka osiepa in iselogo ka Eh, a- a- gino to ok donji ni- minde ni wechni gineno oling'e kar i lwedo aa wadhi kopo joka orado no ndhi dima ni wich e wich abe ka ma juogi be neno ni kondhine e wich makata koro ka jokata ring yali ni nisekawo mogo kata ok ituo dhogi ineno lebo i wiyi Eh, leboni be koro kata ang' kiwuotho Ero. to onge kar ilandi ni ng'ani oyik marach Ma- ma- ma- ma- aeliel ka ng'ane Eh, to kiwacho ni ng'ani oyik marach oyik nadi to namba ni wiyi ka ikawo mogo Eh, ikawo Bang' mogo. yud lebo kok ikawo mogo ka ng'ane Eh, koro aparo ni kanyo Ero. nyakwara mogo winjo maber ahinya Aha, e to weg liel aha, ing'e ni jokata ring ywak ni weg liel be aha. ng'ato koseng'e ni liende ni pek ohinge to okelo nyaroya awinji to siemo wang' jokata ero upog maro- maromo ji koro ing'e ni nying jokata madhiga jokata gi bende ywak ni gin chiemo imak migiga moromo okija jogi be jo, we- weg liel gi be nyaka koro nonre matut mm. ok onyiso ni kisemiyo jakata ring dhiang mm. to in isetieko kode luwore kaka welo donje dala eti ing'eno eh, jakata biro ga boket bajet pod unyalo bedo gi plan bi mumed dhiang moro e to ing'e- jokata gi koro ywak ni ing'e ni kata tinde liel kotimre ero to giwacho ni dha- ng'ato ting're gi joode te to awinjo ka jomoko wacho ni "Ah, kanyo to kendo koro gidwa dhi ahinya nikech gin tichgi en tedo Ero. gi toko to joma biro ywak Ero. to giwe donjre Eh, koro wach ma jokatano ang'e ni jaduong' akecho gombo osendike piny ji owinje kama giywagregago kama ywak nitie to wang'iye joywak ngeni wasewinjo wach ma jokata ero joma we- obiro e lielgi gibek pod giywak nan jokata awinji Ye, giwacho ni jokata owe timo ma siemo ni ji wang'ayo gi kijiko Eh, ah, gin ga gi kiswahili moro ma chando de ero mama peana nafasi koro joli- jo- joliel ero jomobiro ywak Ehe. wacho ni mano en achaye Mm. kendo en tim makwero siemo ne ng'ama dhano oyogo jiko E, kara- kata karachni to keto jiki su- o sufuria tisiem ne gi lweti nikech ng'ano ng'en mane to e nafas modhi luwo Eh, to koro- kisiemene kod E, kijiko kisiem ne kod kijiko koro jokata paro nowinjo wachno Gi- siemo ne ng'ato kijiko bwana sud bwana E, unyalo luonge bwana noluongo diriyo sud ne moketo diere bwana sud bwana ero aya jokata ka be kendo wayudo ka nitie ywak mm -hmm. gi ywak nun jokata ring ma koro winjo mm -hmm. kuon ber ming'wenyo mm -hmm. ng'en ma jokata ring ituro to wach ne ok donji ni nyikwa ramogi modhi liel ng'en luo ohero tonje ah, nyaka chweye otonje nyaka chiwo nyaka, nyaka tuom sup e, koro inya yudo kanyo otonje nyaka yud kanyo kituomo mm. e, koro jomobiro liel wacho ni liel ok ber kiywakie diriyo mm -hmm. iywago ng'ama ibiro ywago Tokoni bende ywago. Koro kanya ng'e ni jo catering owinjo maber. Ni awan man wawuok kama gamba wan to amna gdhowa. Mm. Kanya par ni gigi winjo to jogweng' bende pod medo kata ywak ni tokogi mhm. owinjore olidhie ma joka pango. Awinji. Ing'e ni jokata gi moko beti wuok Kisumo. En obiro ok ong'e ngima mani gweng'. toko mar jokapango gi jodala opogore Eh, ka be ko- ne, ka idwa norang matut Okinja. dala dwa nolidhe matin Aha. nikech ing'e ni jadala ni adi kata king'iyo bi- ng'ama obiro kata jadolo mosomo muma ero soma soma jokorintho ni to kod ng'at mokunyo ing'e ni toko gi koro king'iyo Ero. Ti- ng'acha ting'e noyudo kaliel ting'e nok lok to mokunye noyudo lwanda boyig lwanda nobogolo Ero. giywak ni toko gi onego ng'iye maber jogi toko gi nyaka ngawo malo nikech iyudo ka jodalagi ema nobaro yien Eh. ema ochungo tent Eh. ema okunyo bur aneno ka juogi nyisa ni Eh? kata okombwa be wuoyeuru ing'e nitie okombe moko mag lowo Ero. gi- jogweng' odaga Ero. giwacho ni gin magi gin ga mag plastik gidwaro silati Eh, gidwaro- okombe ma silati Eh, kang'e daye- deye koro winji deye koro winji wacho ni ga- okombe ma silatik no ayudo ka dayo moro opoyo O- kacha aneno gi giwacho ni- nokinja yie kodu kata duseneno silatik onego bed ni wach- wamethogo Wamethogo. nikech kata koro kidokie Ero. gikwayo ni jokata ringo duoki igerogi gi 50 percent kowuok 99 ing'eni nyocha odong' gana achiel Ero. to ji gore e kendo ka Awinji. koro ikwayo gin gerou bende udwokie Mm. e, kar liel en kar kuyo gi wek miyo ji kuyo diriyo Mm. liel en mar ji te mago pod ing'eni wawuoyoga jok mokelo weche gi joywak Jaywak. e, gikwayo kanyo ni liel Mm. Koro onge wendo modhial, ji welo te. Gimi, gipoga poga pi marom.
ne pi gi del mar joka pi oriwa riwa ji te e oriwa riwa ji te giwe rango rwakruok mm. e ging'i ka gineno ka ng'ato ginenen kidhi liel to tek mondo iyud jadala koting'o chup pi mm. to giwacho ni liel en nyasi mogik koro pi- kar pi ka girangane ok inja winjo kiwacho kanyo monego bed ni wache ne nono ahinya awinjo ka jaduong'e ongak kod eh, ongako honga od kalkada kodembo wacho ni oting'o bade oting'o bade kacha ni kama winjo kokinyo wacho ni goruok e tent Eh. ni jo- ni jokatering gore kendgi ma gimako winje nikech a wabiro ywago ng'at achiel tiwinjo ka ywak moro wuok e tent to kidhi e tent kar catering mm. tiyudo ka jogo magore kendgi gilaro sukari e, iwe ni ng'ato abiro liel ka ywak bowuok kor kor ka catering koro kanya ageno ni jo catering owinjo weche jo ywak eh? to wach mabe pod nyaka wamed maneno ka ijiwogo ithwa ka ni wan joywak mag liel wach ni uru jo catering eh? ok gidwar jo kata ok dwa mon No- nong'ad kuon jo mobiro ywak gi wacho ni jokato temie keto chwo emong'ad kuon ni mon badgi yom okinyo cha yudo kamoro gwere nyaka ni jo ni jo- mondo apenji ikata ikata ring kaendi moni monego tok kose chuo monego tok Ah, neno. kaka in gi juogi mano oselero ni weche mag tok e katering Ah, gi- gi- gi- jo- gineno ni chwo monego tok gineno ni chwo monego tok kech ing'e ni mon moni ng'en ka yu- ose- umejo Eh? aneni kanyo koro ing'eno oko idwa nun iliel Ero. ji rom tema kata ka en kipande abich abich onge wach semeji onge wach semeji onge wach bro Onge- ah, onge to ing'e ni joma chuot kendo ka toko awinji ta aneno ka kama gimedo jiwo en kor kamogo ero Eh, giwacho ni ng'ama dichuo ng'eni ng'eni kuon katacha Eh. ichuega gi sand to temo obedo ng'ama wa- Wa- ng'ama okunjo wang'e ng'ama okunjo Ah, wang'e ing'e nitie jomoko ma sama ichuoye gi sand tineno ka lwete tetni to ing'e ni- ing'e ni gima tetni kata mi- ma kunyo lowo Ero. tineno koyiengo lowo kodhi piny Aha. koro sama ng'ato chuo kuon to lwete tetni mano ng'ano Mrima. ong'e ah, ong'e ni kanyo ber to mon ing'e ni lise alisa koro kar lisoni Ero. a wayudo ka joywak odaga nyakwar apani genu koro jokata ringa wasechiwo ywakgi joma ni liel bende wasechiwo ywakgi koro wachiwo ywak guogi Ero. ok ineno guogi ka anenogi Eh, moko bende awinjo ka gweyo ka akia ni bende- Mor- mor gin- aneno kobet e bu- e bu- e bwo sandu kaendi nyaka watieko ipane ni orita Ah, ma- mani bwoye kanyo ni ing'e ni o- ong'eyo ng'an- ng'ano ne miyega Ng'ano ne Ing'e ni- miyega mogo. ne miyega mogo koro Koro- jachiw mogo odhi koro ng'e ni kata joka dhau kucha Eh, o- en ng'ani okwe- biro wuok ka Iduwo ka biro wuok nowinjo ka ang' ywak. domiye kendo guok mineno ko- ko- konindo e bwo sandukno Ero. mane mobiro ywak oganda nyaka ng'e ni wach ma guokni Eh? ng'en guogi wuok e tung' pinje Eh? liel no gologa guogi mang'eny lakini kirango guogi go doneno mbeleni kuom Anenogi. Eh, koro ywakgi en mbeleni iyudo ka gipenjo to bera in to goli makanye Eh. ni an ogola mana kogelo mwalo kari idra chomo nyango Gicha- iyudo ka kata na liel motimre e cho kadenge Ero. iyudo ka guok owuok nyakacha awinji gibe ging'e liete madongo gi matindo to Giwacho ni jokata nyaka ng'e ni liel ma okelogi. Mm. Mae koro aguogi mogol nikech wan joma nigi juogi wawinjo. Gima okelo jokata ni. Ema bende okelowa. Ema bokelowa. E waduto te wabiro ywak. Wach moro ni wang'wa kodi pi e tent. Ok gidwa.
Kendo ing'e ni wang'o wang'o gi pi tent no en gima ok ber jokata nego winj. Nikech kata wuon guok. bende en i sanduk kacha owinji iwach to jogi laro guguoga ang'o ma en mana i dala gini guga ni nyadago maber ka bende ok waywarego Eh, koro guogi wacho ni chon kane liel otimre to ne gigega norengi Mhm, margi margi wen margi margi koro wen gorengeni ero tinde kik ging'e kuma dhiye koro Ging'e. gibende giwacho nononie wachni ononie wachni mani Ero. ng'e ni koro ng'ama ochung'ne mano iluongo ni koporol nyadhila Eh, Corporal Nyadhila no en owuok e gweng' moro Alego kanyo ni kayo. Jomong'ere e dwar ma gin kata ji wuotho thag luth nyaka e chiro. Koro wacho ni kar guogi kanyo. Ero. Orwako kabisa. Aha. Eh, Koro guogi bende ywak. Aha. Kendo thoth guogi mang'eny, ing'e ni chon guogi mang'eny mane wuok ga e tie nam, moko Awinjo. wuok Uyoma, moko wuok Sakwa. Ero. Ne gihero liete malega ahinya. Ka gibiro giwacho ni wan Alego ka. Kae kar mogo.
Ah, jogo kia chamo rech. Giwacho ni ah, kacha wadhi chama chama wiye rech lilo koro guogi ywak nikech joka bro wala wala to loko to Eh, wich to eh, barwa Jalego, wala wala wala to loko to wich to marwa Eh, koro guogi awinjo ka ywak ni jalego gi matinde nyamo wi rech na ka wi tiang kong'ulo piny kite kibrit liel liel liel koro nyikwara moga jwang Ero. nyaka ng'i koro wach ma wang'o guokno en kata mana wuon liel kan kanyo mano ok en gik mabeyo Eh, koro gueyo joma dhi liel gini ka makoro gwe joma dhi liel ka makoro puonjo nyikwa ramogi mm. kaka liel ne en mm. kendo ji ne chiemo te mm. koro ramogi kane gweyo kadhi liel tiwinjo kogo ni ura ura jodalano kik upandi chiemo wan gi welo
iwinjo wachno jodalano kik upandi chiemo eh. wan gi welo To welo be iwinjo ka giwacho ni welo kik umuod choke wan gi guogi. Aye guogi be iwinjo ka giwacho ni guogi kik uka ji wan, wan gi liel. Aya koro ing'e ni wasewuoyo wi jo catering. Ero. An- Aneno ka kuonde ma gintie giwacho ni giwinjo kar bothgi no. Weg liel bende wasewuoye. Koro wan kuom joliel. Ero. Eh, ing'e ni jo weg liel be koro niga tie. Eh, koro weg liel be wacho ni oket chik ni gimodonji liel. ok penj Mm. Eh, ineno kaka ineno picha ma joma dhi liel koro kata idonjo Ero. to ok penj to gidwaro ni sawok to kita kini ko kapu to nyaka penj koro ageno ni kwa ramoga jwang Ero. bura ni otek ineno kogolo jodongo malich oko i piny ramoga jwang kama nyaka jodolo madongo wuok nobiro ka koro wachni o bura ni ng'adi ang'aya nikech ibiro gologo chike mataji liel Chieng' tich ariyo. Ero. Bura ji ka aka nikech got Ramogi keto chiemo ng'eny. Nitie ng'ato kanyo ma kineno. Awinji. E jaduong' montie kanyo no omore wuon kado. Oh. Obendi ng'e na nene. Dhako mor ka toko. E dhako mor ka toko. To mana ma mare owuon. En kore kodonje ka nene kodonjo korunjo kwajo. To jodongo mineno kan kanyo go. Ero. Gin gidwa winjo wach ojuri. Eh. Mane mokelo gi. Koro nyikwa Ramogi ageno ni giko chieng' tich ariyo mabiro. Mm. Wabiro medo twak. Iweche gi mondo wakel kwe lieti. mana kamano jawinjana wan kod okinja makambo e got ramogi kaendi kod jodongo mane oyuoro kaendi jodolo sirikal mag bad piny owacho be noyuoro ka ka giwinjo ywak weche pod ok orumo ka ninono mag catering wageno tich ariyo pod warado mondo wane kaka wanyalo tiyo gi wechegi mosekelo ng'ikruok mane kelo chenro jawinjana nyinga tobi jakobe nyathi kimirwa chak wago kod odiechieng' moro machielo mondo awinjane kaka ibiro los wachni